Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go semoya ka Doctor Makgabo, ebile ke amogela le ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo kgopela gore le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle le notification bell. Ke a leboga. Ngwaga kwa 1947, lesogana la modiši o be a ntše a diša dipudi le dinku gaufi le lefelo le le bitšwago gore ke Qumran. Lesogana le o ba le mengwageng e between 14 le 18 years. Qumran ke ye nngwe ya mafelo ao a lego gona mo nageng ya Jordane gana mola Isiraele, yona e kgauswi le the Dead Sea le naga ya Jerusalema. Ka Sekgowa goba ka Seisemane, Qumran e ra gore the river bed. mošemanyana o gantši a adiša dipudi ebile a ntše a nyakana le tše dingwe tša dipudi tša gabo a thoma go topa maswika a ntše a foša maswika gona me a bego a diša gona go be go ena le dithabana-thabana mare thabana tše dinnyane e seng tše digolo dithabana tše di be di e na le a cave mo go tšona gore go e lebeletše from a distance le o batamela o tlo bona gore go na le mo e le gore go butšwe kore ke leswika la thaba mara go na le mo e le gore go epegile go butšwe go ka tsena ka yona um gona mola go epegileng gona wa tsenela ka molagare o tlo kgwetša gore ka molagare ka mola kore go open O ka re ke felo go na batho le rona ba bego ba dula ka mogare ga cave yeowe. Se ke sešupo sa gore ke nnete borakgolokhukhu ba rena ba ba dula ka ra di-cave ka nako tše dingwe. Gantša a topa maswika a ntše a foša mošimanyonela a ke thalokela mola ebile a nyakana le dipudi tša gabo le lengwe la maswika aowe la tsena ka re ga cave gomme la betha pitšana pitšana tše tša go dirwa ka letsopa gomme mošemane la a kwa pitšana yela e thubega ga e kwa modimo o wa pitšana e thubega yena o ba sa tsebe gore ebile ke pitšana o bane kwa gore ke bethile something selo sa gona ebile se thubegile mošemane la ke ga a kitima a tsena ka molara cave yela o maketše ga a tsena fela ga ntse a subela ka ra cv o bolela gore go gongwe e be e le lesufi ebile go tšhoša o bolela gore o be a tšhogile gomme ga ntse a lebelela ke nnete a kgwetsa pitšana mo fase e go boena le pitšanyana tše dingwe gape e be le tše dintšhinyana e be e thubegile gomme e bontšha gore ka mogare ga yona go bo go ena le um dilo tše re dutsa re ke di-scrolls Di-scrolls nkare ke mohlomongwe dilo tša no tshwana le like maphephe goba dilo tše le gore ba be ba ngwalela godimo ga tšona mola nakong ela ya bogologolo so batho ba ba ba ja tšona eh, maphedi wa magologolo goba whatever ba ka e šomišago ka nako ma ba kgona go šomiša le matlalo a diphoofolo go mokgwetše le gore ba ngwadilwe mo go tšona gantši ba ba ba ngwala dilo tše le di bego di tlhaga ka nako yona ewe goba dilo tše le gore di tlhagile ka nako e fetilego Ge ba bantši ba theletša distori tše ba di botšago ke borakgolo ba bona le borakgolokhukhu ba bona le bokoko le bokokokhukhu jwale jwale ba ba ngwala nto nngwe le nngwe fase. So mošemane o ile a hwetša di-scroll tšeo tše dintšhintšhintšhi gomme a thoma bula le dipitšana tšela tše dingwe tšela a hwetša le gore ke nnete ka mogare ga tšona o tletše di-scroll tše dintšhi ka mogare ga tšona. So mošemane o ile kore a, a discovera nto ngwe ya bohlokwa kudu-kudu mo lefaseng a discovera nto e le gore e be e fihlilwe go na le batho le gore ba e fihlile ba senya gore batho ba bangwe ba naga goba batho ba setšhaba setšhaba ka moka la sona mo lefaseng re seke ra tseba ka sona re seke ra tseba ka ditaba tšeuwe Di-scrolls tšeo di be di ngwadilwe ka leleme la Seheberu, kore Hebrew le se Aramaic. Go tloga mowe ka 1949 go fihlela ka 1956 di-historians kore batho ba ile gore ba bego ba rata go lebelela kudu taba tša sehistory History re a tseba gore ke dilo tše e le gore di diragetše ka nnete mola kgalekgale. So go bona batho ba e le gore ba ba šala dilo tša tšeo morago ba gomme ba ba ba di ngwala fase ba di ngwala fase and then le di-treasure hunters treasure hunters ke batho ba e le gore kgotse ba ya gana mola di-caving ba ya mola e le gore ntse go dula um batho kgalekgale motlhong batho bana ba ka ba setse ba ba ba godugile mo nageng ewe ba e ba subeletše ba se ba nna nna nageng tše dingwe so batho ba ke ba ya di di-treasure hunters ba ya gona mowe ba ya ba checka ka re ga di-cave ba checka ka re ga um di-buildings tsene tšewe tša kgalekgale tše dingwe kgotse bile setse di wile jalo le jalo tše dingwe kgotse bile di na le di-basement gomme ba tsena bona ba tšama ba nyakanye ba nyakana le mahumo ka nako e ntši ba kgona go hwetša di-gold um eh, ditaemane ba kgona go hwetša um like di-necklace tše di botsebotse di-ring jwale le jwalo le tšona di-scrolls le tšengwe tše le gore ga ba di-krele ba di tšea ka re gantši ba seno di tšea ba di ša mo um bokgoba pukung mo e le gore ba ka ya ba ya ba direkša gona gore ba kgone go hwetša tšhelete le di-archeologist di-archeologist ke batho ba e le gore ba ke thutetše ba tšwa gore go tshwana le di-university kgotsa e le gore ba ke thutela dilo tša segologolo so di-archeologist le bona ke batho ba e le gore ba ya gana mola nageng tšene tsela sa le go dula batho kgalekgale go tshwana le nageng tša bo egepeta egypt ba kgona go ya gana mola and then ba ye ba checke tše ba ka go di checka ba nyakišiše kudu ebile di-archeologist ebile di rata go epolla le batho ba e le gore ba setse ba robetše kgotse um ba epolola marapo a bona um ba nyako bona gore na kore ba dira di-test ba nyaka go bona gore na a na batho ba kgale ba ba ba le jwang ba ba tshwana le rena na jwalo le jwalo ba ba phela jwang jwalo le jwalo kore di-archaeologist um ba checka gape kudu le diphoofolo kore ba checka dilo tše ka mokana a tsona nto e nngwe le nngwe e le gore e amana le bogolokhukhu gore re kgone go tseba re le batho rena re tswa kae re ya kae

Ba ile ba tsena ka mogare ga di-caves tšeoe ba hwetša dipotwana tšeo tša go dirwa ka letsopa ka gare ga tšona go ba yona le di-scrolls tše dintši ba hwetše gape le di-manuscripts jwale le jwalo di-manuscript tšeoe ka mokana ga tšona ba re ba kgone go hwetša total ya about 900 manuscripts gomme di-manuscripts tšewe le di-scrolls tšewe ba di thea lebitso ba re ke the dead sea scrolls ka baka la gore di mo gaufi le the dead sea dead sea ke e nngwe ya dinoka tsene tšego di lego mowe gaufi le naga ya jordane israele le jerusalema Di-manuscripts tše key ba ile ba di iša diyunibesithi tše di fapanego gomme ba thoma go di studiša. Di be di ngwalwe ka leleme la Hebrew le Aramaic. Ga ba ntse ba di studiša ba kgwetšwele gore tšona di-manuscripts tše di tshwere ditaba tšeo di diregilego mengwageng ya kgale. Di Scrolls tšeo le di Manuscripts tšeo e be e le tša tumelo ya sedumedi, goba mohlomongwe ka re religion, ya Majuda, the Jews. Ka gare ga di Manuscripts tšeo ba hweditše The Book of Enoch, ke ngwa dibuka tšelo ba di hweditše ka ga tšona di Scrolls tšeue, The Book of John, The Great Isaiah, Pisalemo 151 le tše dingwe gape. Go hweditšwe 225 biblical text go ra gore um dingwalwa tša sedumedi tše 225 tše e leng gore ga se nke tša kgona go tsena kare ga bibele e re šomišang gane jalo Ge go dirwa dinyakišišo goba tšona di-test, go hweditšwe le gore di-scrolls tšeoe di ngwadilwe ka the first century BC go fihlela ka 68 century AD. So ka lebela o ka bona gore tšona dingwalwa tše ke tša kgale kudu-kudu-kudu, ke kgale kudu di ngwadilwe. so ye ke introduction e le gore ke le tlišetša yona tšatši la lekgono ka baka la gore ke rata gore re tle re tsena ka re ga the book of enoch ke tlo e bala le lena ke na le buka ya gona gomme ke tlo ke tlo dira video le gore ke tlo ibatha kore ke tlo no dira sort of samarynyana ya yona ka le tlhalošana what happened go ya ka enoch enoch ra mo tseba o gona ka bibeleng ke ragolokhukhu wa noa so ke tlo lebanela eh, ke tlo le dira yona video in a way a short summary ke nyaka gore tsebo rona re tswa re le kae ba ga gešo that is why ke nyaka go share this information le lena from there and then ke tlo ke tlo bala le lena bibele ela ke bibele ele gore e ngwadilwe ka e be ngwadilwe ka seheberu mara yone ba e translateile ka english Ge re tlo bolela ka The Book of Enoch, re tlo kwa ka The Fallen Angels, kore mangelo a tlogilego legodimong ba etla mo lefaseng. Re tlo kwa ka bana ba bona ba ba bilego le bona mo lefaseng, bana ba e le gore e be e le makgema. Ra tseba gore re tsena dikolo re be re dira direto goba dinonwane, gopola nonwane ya Tselane, Tselane le makgema. re kwa ka bogologolo gore mola kgalekgale sa le go ba le makgema mo lefaseng so re tlo kwa ka bona ka ona makgema ao go rena ba be ba etswa kae and then re tlo kwa le ka metsi fula ra tseba ka metsi fula modimo ile a tliša metsi fula mo lefaseng a gogola batho ba lefase ka moka jalo le jalo gore na ke eng nto e le gore e kwatisitše modimo gore a be a sende goba a tliše metsefula mo lefaseng re tlo ka ka dilo tše dintši kudu gampe re tlo ka ka the anunaki la gopola go na le video ke e dirilego ya the anunaki um ba bangwe ba fela ba re the anunaki ke ma-alien re tlo bolela ka ona ma-alien akere so di gona taba tše ka moka na tsona ka re ga buka ya enoch re tlo bona rona ka baka la eng ka gare ga Beibele ya rena dilo tšeo ka moka tšona di se di lokelwe. Ke ka baka la eng information ka moka na yona e ile ya khutišiwa? Re tlo kwa le ka Psalm 151, Psalm 151. Re tlo kwa le ka The Book of John, ra kwa le ka The Book of the Great Isaiah le tše dingwe gape-gape. Ke dilo tše le gore re tlo bolela ka tšona. le gopoleng gore gape go na le video nngwe sa le ka e dira ya the big food big food ka re eh, nka re ke motho tšhweni goba tšhweni motho so dilo tšo ka moka tsona re tlo kwa ka tsona gore na ke nnete di be di le gona na ke a le leboga